Kura kensere asumasɛm. Kura bɔm asumasɛm. Kura asumanya asumasɛm. Kura nyankɔntɔn asumasɛm. Kura nsoromma tuntum nkɔbirim asumasɛm tumi safe nso hoahoa hoahoa ho ee.

W'akoa foro w'antanhona mbepɔw esian w'antanhona mboa koa do gua mu asabea nkwantan mmar w'ahen ayɛ saa ayɛ saa kototo mu osi kɔtɔkɔ ɔtse mpɔw nkɛse mu pɛmpem agu akoma werɛ kyerɛ werɛ kyerɛ ma ɔkwan ho adwow ma abibifo ehu nea ntsi a obibini

Ɔpanyin pa a wahu atra, ate atra, adwene atra, akɔ atra, ayɛ atra, ɛyɛ awo ntoatoaso pɛpɛdomankoma wɔ nokware turodoo mu, nso w'ahobrɛase kyɛn adehye pɛpɛdomankoma. Agya Pei Onua pɛe, ɔyɔnko pɛe, ɔdɔfo pɛe, ɔman ba pa kantanka a wayɛ saa ayɛ saa de akyerɛ nea enti a sɛ mpɛn aduasa wiase nna hɔ kwa, wɔmmam kwa, Wɔntra mu kwa, womfi mu nkɔ kwa, na owu akyi abrabɔ ne emu asumasɛm tumi safe, ɛno nso nna hɔ kwa da biara da. Ɔno de bere bi kantankee. Akwadaa no akɔ ɔko anaasɛ wokɔ bata na nware boɔ dɛn oo, mpanyin rebisa oo, mmofra rebisa oo, Mmarima rebisa o, mmea rebisa o, Ghana adehyeman mma, Yadeɛ ammrɛ, yadeɛ annya aseda, Apata ko, Agyeku abɔ wɔn boɔ, Prɛkɛsɛ agyae na adu nananom a wɔfiti Kuroti a na wɔn ho hwa agye afi mu nyinara, Adimpikyi ne Sanku ne Mɛnsɔn ne Mɛnsa ne Mɛntia ne Mɛnta ne Asɔnkɔ, Bɛn ne Asɛnsɛ, Bɛn ne Atɛntɛ, Bɛn rebisa o, Asɛnkorɔ no ara o, Akora Kantanka yɛrebisa o, Akwankwa kwan ara sɛ wokɔ bata na nware bu ɔdan o. Ɔdomankoma kyerɛma, ɔberɛmpɔn kyerɛma de akɔtɔ koro gu atumpa nso krahin krahin krahin katakrahin a, na nea ɔreka akɔsi ne sɛ, sɛbe. atifi, anafo, apuei, atɔe, ahum, ahan, nnono ne haha ne tuae, dza sono akura sono akura sono abotow kura sono akura pa sono akura kronkron na sono akura kronkronkronkronkronkronkronkronkronkron ampa. Wɔsɛ nsu a na ɛyɛ nsu o, wɔsɛ nsa a na ɛyɛ nsa o. Wo sɛ aprapra nsa nso a, na ɛyɛ aprapra nsa mpo o, na mmom sɛ ɛyɛ abibirim kosoroma a, ɔhyerɛn kyerɛ awo ntoatoaso pɛpɛdomankoma kwantempɔn, ɛyɛ saa yɛ saa de Nyankonsɛm ne abɛforo mfirisɛm ka bakyere mu de kyerɛ awo ntoatoaso ahorow sɛ yiw. Abibiman nna hɔ kwa. Yɛwɔ nea enti a Abibiman yɛ Abibiman wɔ nokware turodoo mu ma adehye pepedomankoma a wofi amampong mu de wɔn ho nsantran bɔɔ Abibiman yɛ ose bu afuru mpata toa so mpɛn aduokron akron ne akyi bɔɔ yɛn din pa sɔre so de a na ɛnyɛ obiara sɛ ɔde ne ho kwadwo safo kantanka ɔkɔbae a Wankɔ amma kwampa. Kantanke, Ɛnnɛ, ho hu mo de, ɛyɛ anigyesɛm sɛ worekɔ nea wufi ba a ɛyɛ wiase yi mu. Nanso ɔhonam mu de, ɛde awerɛhow ntraso, ɛde yaw ntraso, ɛde anigyina ntraso, ɛde akomatu ne akomatew ntraso abɛyan Ghanaman ne abibiman nyinara mu.

Wose sɛ manhyia Ghana man ne Abibiman anhyia wo a anka yɛhyia akwanhyia yi. Akora nante brɛbrɛ oo brɛbrɛ. Saa bere yi a merekasa yi, yɛgyina Nkranman. Ɛno nti Nkran ɛhye adu kɛtɛkɛ, Akaa Mini. Kaa n'ama ɛ, anaa tɛ ee. Kaa n'atɛ ho ɛ, anaa ŋmɛ lɛɛlɛi. Yaa nyɛ yaa alo baa nyɛ baa kɛ jɛ ble ma nyɛ le wɔ lo. Wɔ wɔ tuɔ, wɔ wɔ gbɛ wɔ o su ki nka we a do ma ko bloblo nananom. Yɛ wo niɛ nti a, e fititi tiɛ ci de kɔka daakye ahorow nyina ara akyi, beae biara a Nkranfo bɛtena no, na po kokuroko da hɔ. Yɛtwa no sin a, ɛpo adehye kronkron a Ghana yɛ abankɛse si wɔ asase so, na Ghana nnwumapɔn ahorow nyina ara sisi wɔn nsase so. Nea wɔde anokoro reka akosi ne sɛ,

kɔɔ bea yɛ fira homa ampa sɛkyi kɔtɔkɔ kumapem apem bɛba anya ko afrɛ kɔtɔkɔ hene agyeman okontomire fira gyae na du kɔkɔ ampa sɛkyi ɔmene soro nananom otumfoɔ sɛe tutu aba bio nananom ɔte ekun werɛ Bra Werɛ ne Kra Werɛ nhoma so wɔpem sɛ kwagyina amoa takyiri fa werɛ nkyɛnmadua tra ma kyamfo a wɔn nko yɛ kona nananom yanom asɛbe mpɛn aduasa w'ani ɔden ne ntɔkwa ɔden ne mpataden ne aniaseden nni sɛso se kantankee yɛ ma wo mmɔne adwuma poo Dɛn kyerɛ anabue koro na nanom remma wo kwan so brɛbrɛ o? Na sɛ ɛyɛ dɛn kyerɛ ade a, na ɛyɛ adɛwodɛwo dɛn kyerɛ apɛntɛmprɛm menesono na nanom o se yɛkoto a yɛfrɛ me menesono o, yɛsɔre a yɛfrɛ me menesono o. Obi tutu mirika nkɔhwɛ menesono no yɛnhwɛ. Abrewa, ayekra, adeboae, biabasi, ɔkari, ntansa, to, gyapɛti, afra, bɛnwa, mmarima so na nanom na ɛrekasa yi o. Nana ma a yensua saa ara nananom na ɛrekasa yi o. Ɔdɛɛfo ɔboa mpɔnsɛm brɛ mpɔnhonyafo a odi hyɛnfrɛ ne onikekafrɛ a ɔto so anan nananom na ɔrekasa yi o. Opesie ko soro ma nananom. Yɛanom asɛbempɛn aduasa wotu ansa na afoforo ateɛm. Na sɛ ɛyɛ agono apɛsie nananom de a, na dɛnkyira na Abuakuro nananom rekasa de a, na wɔsi nea wɔde ano koro reka no sɛ, Sɛbe mpɛn aduasa, wɔn na sɛbe, sɛbe, sɛbe, sɛbe, sɛbe. Wɔde sika to mpa da so a wiase afanan nyina ara obiara nim. Eyi nti sɛ wɔba wiase

Kɔka prɛ de, Ankyea mfom yaa no ma ɛte Milso wɛn Ghanaman, Ɔhene Kwadade akyere Mante atua ne Ɔhene Akufu sa Brempɔn, Kotobiri gya ka nsɛ biri kukua bena Ananse ɔwe apem nananom no wɔrekasa yi o, Yanom ade mpiti nsa fɔntɔn frɔde fɔntɔn frɔ nsa mpintin de mmɛtema kakyim de mmɛfua bo nkorode nkesua bo adwadi wɔ ntɛkrɛma ayi mmerɛbo ogya sramma ɛredɛw mu Yɛanom a wokura obu ne ɔpɔw ne onyamesuro ne nhomasua mu asumansɛm tumi safe fi teteete akyi. Kantankeyi, Okuapemang sɛ ayekoo, ayekoo, ayekoo, anlɔ kɔkyi klolo rekasa.

Dwumadi a wogu so a wohwɛ yi yɛ frɔmtɔmfrɔm anɔpa dwumadi a da biara yɛde rebrɛ wo. Na ɛnɛ Ghana nie ɛfa mu deɛ yɛde rebrɛ wo no yɛ nkaeɛ a yɛn nyinaa yɛkae ɔdodoɔ biribi. Ɔdodoɔ wura, eh, sɛdeɛ amomafoɔ no ɛkaa no bebree wɔ ne nsɛm mu no, Apostle Professor Emeritus Kwadwo Safo. Ɛɛ, yɛse kɛtrɛma mporɔ. Nnipa yɛ adeɛ a ɔsan yɛ yie. Nti ɛnnɛ, yɛrekae no Abia, yɛrekae no Nadaworoma, yɛrekae no nneɛma ahodoɔ a waba abɛyɛ de ama Abibiman, de aba abɛma Ghanaman, na nnɛ yɛda so te ase. Nnipa dodoɔ no ara da so gu so a mprempren a yɛrekasa yi, yɛredi wo so mfasoɔ ne wo ho nimdeɛ. Ɛɛ, wosɛ fata. sɛbe w'anim a, nnipa na yɛnwene nam, na nka yɛbɛnya mpo a, nka yɛbɛtwitwa wo nam asi gya so na yɛasi no ko so na yɛawe ɛfiri sɛ, wo som yɛ bo sene adeɛ nyinaa. Nti ɛɛ sankubɔfoɔ owura nii Allah bi a ɔyɛ nsankubɔfoɔ, yɛbɛda wo ase papaapa wɔ sɛdeɛ wasi de nsɛnkuo no afa aseɛ de ama yɛn. Saa nso na Owura Fapempɔn, ɔno nso sɛdeɛ wohwɛ nsɛm mu ahodoɔ a, ɔno nso anwene no na ɔde ama. Me ayɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa, ewiase afa nan nyinaa, ɛfiri atifi kɔsi anaafoɔ, apueɛ ne atɔeɛ, yɛn nyinaa rekae Apostle Professor Emeritus Kwadwo Safo. Ɛɛ, ani bere nso gya, ɛne Brensogya nti yɛbɛda yɛn mpanyimfo yi ase na yɛadane yɛn ho kakraa bi na yɛaba. Yɛkɔ na yɛba a, sɛdeɛ dwumadie no teɛ biara no, yɛmmɔ mo aso nsi ho, yɛde bɛba abɛdan mo na afei yɛatwetwe ɛho nkɔmmɔ. Yɛba sesiei.

Eti brɛ nkɛsɛ kanta nka a wawe abran mu eeeeee Egye ntekyirekye kanta nka a wo nam wo so a dɔtɔ a wo nsuro akoro kra wo eeeeee Ɔkokyiri twi mmantam boa fo sasa hwea hwea nhwe kanta nka a W'awora nza zono awora agogoro awora zɛ nwara awora nanse dɔkono de wo nko ato wo nsam aboro pɛ ntɛm prɛ ma dɔ asuka kɔfɛ nkunim abotiri abɔ fie Ɔtenten gram kanta nka a. Wadi dɔme tenten anim atwa kwan tenten akɔko ntɔkwaw tenten de nkonim tenten abɔ tiri abɔ fie. Ɔbenfo ei! Ɔboafo ei! Ɔkomafo ei! Ɔkamafo ei! Ɔyɛmafo ei! Odimafo ei! Ogyemafo ei! Ɔfamafo ei! Ɔmantamboafo ka ntanka wo ho baabi yɛ den sɛ odum wo ho baabi yɛ mmerɛw sɛ onyaa wo ho baabi bubu pɛnpɛn sakaka pɛpɛ.